Meng däischter Heemecht. Wien ass de Mäerder vum Franz Pommerei? Meng däischter Heemecht ass en historeschen True Crime Podcast vum Lëtzebuerger Wort. Dëse Podcast baséiert op tatsächlechen Evenementer, déi aus Zeitungsartikelen an Originaldokumenter aus dem Enquêtendossier esou wäit wéi méiglech rekonstruéiert goufen.
Aacht Episode vu Meng däischter Heemecht hu mir lo hannert eis. Dat huet ugefaangen de siwente Juli 1906 an der Péitruss. Do huet ee jonke Courier vun der Eisebunn eng Läich fonnt. Dës loung kabiwwer an engem Hang, hat den Hals opgeschnidden an d'Box erof. Et ass zimmlech séier kloer, dat et ëm e Sexualmord geet. Eréischt den Dag duerno gëtt d'Läich identifizéiert, et ass de Jean-Pierre, genannt Franz, Pommerel. 16 Joer al aus der Aler Avenue. Fir d'éischt gëtt dann och gekuckt, fir eisem Franz seng leschte Stonnen ze rekonstruéieren. Dräi Zeien hunn hien a Begleedung vun engem aneren, onbekannte jonke Mann gesinn. Béid wiere ganz vertraut gewiescht. Et ginn awer och séier aner Verdächteger, zwee Jonker aus dem Pafendall beispillsweis, déi kuerz éier d'Läich fonnt gouf, nëmmen e puer Meter vun do an eng Kutsch Richtung Belsch geklomme sinn. awer och zwee franséisch Deserteuren.
Et kënnt och zu masseg Denonciatiounen. Et kéint ee mengen, bäi der Sich no Verdächtege géing et scho bal duergoen, datt nëmmen ee mengt, een anere wier homosexuell, fir datt dee verhaft gëtt. Nieft Homophobie weist sech och eng däitlech Xenophobie, virun allem géint Däitscher. Rumeuren maachen der Recht, Eng latent Homophobie kréien och beispillsweis zwee Bridder aus enger bekannter Stater Geschäftsfamill ze spieren, Besëtzer vum Monopol. Si wieren direkt nom Mord un eisem Franz verschwonnen, si hätten sech bei der Justiz fräikaf a géinge sech am Ausland verstoppen, heescht et an der ganzer Stad. Verhaft gëtt awer och ee Kënschtler, deen als Rattenfänger vun Hameln zu Lëtzebuerg optrëtt. Et weist sech och, datt Péitruss an der Zäit ëm 1900 e beléifte Sextreff an der Stad ass. An dobäi geet et och, ma net nëmmen, ëm Prostitutioun. An am Park schreift en Onbekannten d'Nimm vun de Mäerder mam Fanger an de Sand. Esouguer Frae geroden ënner Verdacht, obwuel jo eigentlech alles op e Mann als Sexualmäerder hindeit. Ganz besonnesch interesséieren sech d'Enquêteure fir eng jonk Prostituéiert, déi als Knätschmarie bekannt ass. Am Bësch bäi Tréier gëtt dann en anere jonke Mann vergewaltegt an d'Spuer vum Täter féiert op Lëtzebuerg.
An do kënnt et an der Stater Biedergaass zu engem weideren extreemst bluddege Mord. Ee stadbekannte Cafetier an Zouhälter kritt vun engem Client den Hals opgeschnidden. D'Blutt leeft vum éischte Stack bis erof op d'Strooss. Am August 1910, véier Joer nom Mord an der Péitruss, gëtt dann den éischte vun den zwee franséischen Deserteure verhaft. De René Florentin Faure zu Bréissel entwutscht deen awer, an dofir schéckt den Untersuchungsriichter Georges Faber, deen d'Enquête vun der éischter Stonn u leet, säi beschte Mann op Nanzeg. Do gëtt de Faure dann och verhaft. 1913 erschéngt dann an enger Paräisser Zeitung en Artikel, an deem e Psychiater vu Metz zwee vu senge Patiente beschreift. Een dovunner hätt e Mord begaang. An dee Mord passt genau bäi de Mord un eisem Franz. Ma de Psychiater wëll net soe wie seng Patiente sinn. Dofir geréit dann och ee vu senge Bekannten, e bekannte Lëtzebuerger Schrëftsteller, dee sech an d'Belsch exiliéiert huet, an d'Viséier vun der Enquête, de Felix Servais. 1914 geléngt et dann och endlech, deen zweete franséischen Deserteur ze fänken.

De Verdacht géint déi zwee franséisch Deserteure Faure a Villot, déi vun Ufank un zu de Verdächtege gehéieren, steet eigentlech op dënnem Äis, well wierklech noweise kann een hinnen näischt. Et ass awer absolut novollzéibar, firwat si esou staark am Mëttelpunkt vun der Enquête stinn. Mat hirem onéierleche Liewenswandel an hire ville Ligen si si einfach perfekt Verdächteger. Aus Erfahrung géing ech soen, een deen esou eppes mécht, also net nëmmen e Mënsch op eng komplett hannerhälteg Aart a Weis dout maachen, mee dann och nach mat engem Messer un der Läich erëmspillen, dee mécht dat net just eng Kéier, ma vläit scho virdrun eemol eppes an déi Richtung an dann nach duerno nach eng Kéier. Heefeg kënnt et och zu enger Zort Eskalatioun, mä iwwer aner oder änlech Fäll ass hei an der Géigend tatsächlech näischt bekannt.
De Psychiater ass fir eis eng ganz interessant Spuer. A sengem Zeitungsartikel stinn Detailer dran, déi fir eis zumindest ferm no Täterwëssen ausgesinn. Do sti Saachen, déi ganz einfach net jidderee wësse kann. Zum Beispill stung néierens esou am Detail, wéi genau d'Victime am Intimberäich verstümmelt ginn ass. Anerersäits kann dat awer och eng banal Erklärung hunn, vläicht ass jo ënner Doktere méi detailléiert doriwwer geschwat ginn, wéi soss an der Ëffentlechkeet. Mat den Dokumenter aus dem Ermëttlungsdossier an dem Zeitungsartikel aus der Gazette médicale de Paris vun 1913 kinnt een tatsächlech den Androck hunn, den Dokter Witry hätt déi Geschicht mam Mord vläicht just opgeschnaapt a se dann bëssi ausgeschmückt, fir sech domat wichteg ze maachen, ma dat entsprécht awer absolut net deem Bild, wat eng rezent wëssenschaftlech Recherche iwwer den Theodore Witry vermëttelt. Zum Dokter Witry huet eis nämlech och en Nolauschterer e Message geschéckt, an deem hie gesot huet, senger Meenung no wier de Witry e ganz interessanten, awer onduerchsiichtege Personnage, deen een nach vill méi déif misst studéieren. Dat hu mer eis och zu Häerze geholl an tatsächlech huet eng Lëtzebuerger Fachzäitschrëft fir Geschicht sech eréischt d'lescht Joer mam Liewe vum Dokter Théodore Vitré befaasst. Jo, an dat gëtt deem, wat am Wort-Artikel steet, tatsächlech eng aner Nues. Den Dokter Vitré huet nämlech zäitliewens vill psychiatresche Fallanalyse verëffentlecht a mécht dobäi och e seriöen Androck, also net dee vun engem Wichtigtuer. Als kuerze Rappell vun der aachter Episod, 1913 huet en Dokter vu Metz an engem Artikel an enger Paräisser Zeitung d'Liewensgeschicht vun zwee Patienten enger homosexueller Koppel erzielt, an an där Koppel wier deen eenen Intellektuellen an deen aneren e Sadist. An dee Sadist hätt an de grénge Promenade vun enger Stad engem jonken Aarbechter den Hals opgeschnidden an em d'Hoden entfernt. An déi Geschicht deckt sech absolut mat deem, wat mat eisem Franz Pommerel de 7 Juli 1906 an der Stad an der Péitruss geschitt ass. Den Auteur, eben en Dokter Witry vu Metz, wëll dem Untersuchungsriichter awer net soe wien de Mäerder ass. E behaapt sech just dorop, dat dee Mord, vun deem hien am Artikel schwätzt, guer net zu Lëtzebuerg geschitt wier. A ganz Europa ass awer eigentlech keen anere sou e Fall bekannt. Well dat wier jo dann an der Serientäterhypothees méi wéi interessant gewiescht. Mam Nervenarzt, Autor und Regionalhistoriker Theodor Witry setzt den Auteur Klaus Meyer sech d'lescht Joer, also 2024, an der Publikatioun Heemecht, Zäitschrëft fir Lëtzebuerger Geschicht, iwwer bal 40 Säiten auserneen. Komm mir kucken dat mol bësse méi genau.
Den Théodore Witry ass net vu Metz, ma vu Rolleng bäi Miersch. Hien huet just spéider zu Tréier an ab 1909 oder 1910 eben och zu Metz gelieft. 1935 huet hie sech op Lëtzebuerg zeréckgezunn.
Gebuer ass hien 1871 mat engem onbekannte Papp. Dat huet dozou gefouert, datt hie reegelméisseg vun anere Kanner harceléiert gouf. An d'Schoul ass hien zesumme mam Nik Welter gaang, zu Lëtzebuerg e ganz bekannten Auteur, mat deem den Théodore Witry och säi Liewe laang frëndschaftlech verbonne war. Iwwerhaapt schéngt de Witry gutt vernetzt gewiescht ze sinn. De Witry war, wéi et heescht, e gudde Schüler a Student. Hien huet fir d'éischt Chimie studéiert, dono Medezin a sech um Enn op Psychiatrie spezialiséiert. 1903 huet hien sech als prakteschen Dokter an Spezialaarzt für Nerven und Gemütsleiden zu Tréier nédergelooss. Hie war domat deen éischten a bis nom Zweete Weltkrich anscheinend och deen eenzegen Dokter an der ganzer Regioun mat där Spezialiséierung.
Ganz besonnesch huet hie sech aus psychiatrescher Siicht mat reliéisen Theme befaasst, dat beispillsweis am Kontext vu Visiounen, reliéisen Ekstasen, Stigmatiséierung an esouguer Exorzismus. Dat Mystescht war him offensichtlech wichteg, an do huet hie sech och mat regional a kulturhistoreschen Aspekter befaasst, zum Beispill mat Besiessenheet an Hexewahn. An iwwer déi geschichtlech Hannergrënn huet hie richteg vill publizéiert. Iwwerhaapt huet hien, wéi d'Heemecht schreift, wärend senger Zäit zu Tréier eng ausgedeente Publikatiounstätigkeit bedriwwen. An dozou géinge vill Erfahrungsberichter gehéieren, oft kuerz Fallvignetten, An déi géifen e raren Abléck an d'psychotherapeutesch Praxis vun engem Dokter aus där Zäit erméiglechen. Ee vum Witry senge Kärthemen ass, wéi mer an der aachter Episod scho gesinn haten, Homosexualitéit. Fir hien ass déi ugebuer. Dat sinn alles Aussoen, déi och a sengem Artikel iwwert dee Mord virkommen, vun deem hien an der Gazette médicale de Paris schreift. An dee weist flagrant Ähnlechkeete mam Mord un eisem Frantz Pommerel op. Mä bon,

Habt Ihr denn da überhaupt noch den Überblick behalten? Do huet eis vill gehollef, datt mir bei der Virbereedung vum Skript all eenzel Geschicht als eegent Kapitel behandelt hunn. An der goufen et der um Enn 27. Wéi vill Verdächteger dat waren, hu mer elo net nogezielt, ma et sinn et der sécher méi wéi 27.
Jo, do ass vill zesummekomm, vun Zeitungsartikelen aus der eLuxemburgensia, iwwert eis hauseegent Zeitungsarchiv, oppen Online-Quellen an natierlech den Instruktiounsdossier, deen, esou wäit wéi en och ze entziffere war, och onmoosseg vill Detailwësse mat sech bruet huet. Ech war lo d'virlescht Woch nach eemol eppes nokucken zu de Bréiwer aus Kanada, vun deene mer an der aachter Episod ganz kuerz geschwat hunn. A wéi ech den Dossier a senger grousser groer Kartonskëscht opgemaach hunn, war zimmlech däitlech ze erkennen, datt do mëttlerweil och aner Leit no mir am Dossier gelies hunn, vläit och well si de Fall duerch eise Podcast kennegeléiert hunn. Wouran war das zu erkennen? Den Dossier besteet aus honnerte Säiten, dat si gréisstendeels handschrëftlech Rapporten. Wéi ech ugefaangen hunn, hunn ech vun der Zortéierung hier den Androck gehat, datt do ee viru mir do war, deen e bësse méi séier derduerch gaangen ass, sech ebe just fir bestëmmten Deeler vum Dossier interesséiert huet. Niewent dem Entziffere vun de Rapporte war et dowéinst och schonn eng Erausfuerderung, e bëssen Uerdnung an Iwwerbléck an een Dossier ze kréien. A wann an där Uerdnung op eemol eppes ännert, da mierkt ee schonn, datt do nach een aneren dru war. En plus, bei de Kanada-Bréiwer war et esou, dat déi elo zënter kuerzem mat enger Plastiks-Bürosklamer zesummegehal ginn, déi virdrun net do war. Jetzt spreche die Briefe schon zum zweiten Mal an. Was hat es denn damit auf sich?
Do kommen tëscht 1927 an 1930 zu Lëtzebuerg direkt e puer Bréiwer aus Kanada un. Den Auteur ass e gewëssene Nicolas Paulus, wéi et ausgesäit e Lëtzebuerger Auswanderer zu Montréal. Deen adresséiert sech fir d'éischt un de Gendaarm Hostert, mir erënneren eis, dem Untersuchungsriichter Georges Faber säi beschte Mann. Duerno schreift hien direkt un de Parquet an der Stad a fuerdert dësen op, d'Aussoe vun zwee Landsleit dem Jean Lazare an dem Jeanne Zuhang ze iwwerpréiwen, well hie géing mengen, hie wär hannert eng ganz grouss Kriminalaffär komm. De Paulus seet dann, hien hätt schonn 1927 e Sträit tëscht der Lëtzebuerger Koppel Lazare an Zuhang nogelauschtert. Dobäi wier et ëm eng Schold vun engem Dollar gaangen. An zu engem gewësse Moment hätt si zu him gesot, wann en d'Pomarell-Affär net ginn hätt, dann hätt si hie scho laang am Stach gelooss a wier och iwwerhaapt ni mat a Kanada gaang. O du domm Sau! hätt de Lazare geäntwert. An domat huet et sech eegentlech och schonn. De Rescht vun den Aussoen aus de Bréiwer sinn e bësse schwéier nozevollzéien, och wéinst der schwiereger Handschrëft a massege Schreiffeeler. An et ass éierlech gesot och wierklech eng komesch Suite vu Sätz, wou een net richteg versteet, Wat de Message dann eegentlech soll sinn? Kuerz gesot dierft et dorop erauslafen, datt hien déi zwee domat konfrontéiert huet a si komesch dorobber reagéiert hunn. Wat den Untersuchungsriichter Georges Faber dovunner hält, ass mat Bläistëft um éischte vun de Bréiwer ze liesen, Ne peut être considéré comme utile, pas de précision, classé respectivement ajouté au dossier. An dat ass datéiert op de 5 den Abrëll 1930. also 23 Joer, 8 Méint an 29 Deeg nodeems dem Franz Pommerell seng Läich an der Péitruss fonnt ginn ass. Säit Dir Eich ganz sécher mat der Zahl? Ech hoffen halt wierklech dat mir eis net mat esou Saache blaméieren. Well eis Nolauschterer kucken wierklech alles ganz genau a schreiwen och dann wann eppes net opgeet. Mir hate beispillsweis eng Kéier de falschen Datum vum Fond vum Franz Pommerell senger Läich genannt, de sechste Juli 1907 aplaz de siwente Juli 1906. An zack, direkt eng Mail kritt. An der fënnefter Episod beim Mord an der Biedergaass hat de Mäerder an der Illustratioun d'Messer an der lénker Hand. Am Text war et awer an der rietser. An an där selwechter Episod schwätze mir vun de franséische Gendaarmen déisäits der Grenz vu Bieles. Nom Franséisch-Däitsche Krich vun 1871 hu grouss Deeler vu Loutrengen awer zum Däitsche Keeserräich gehéiert. dat bis 1918, nom Éischte Weltkrich. Alleng bäi Däitsch Haute, wat mer och an deem Kontext ernimmt hunn, hätt de Frang eigentlech scho misse falen. Warum habt ihr euch denn eigentlich dazu entschieden, einen historischen True Crime Podcast zu machen? Ganz einfach, well sou zimmlech all zäitgenëssesch Geschichten eigentlech ausgelutscht an dout geknätscht sinn. Ech mengen, bei enger weiderer Erzielung vun der Waldbëlleger Affär oder dem Bommeleeër hätte mir eis just selwer gelangweilt. Do dergéint sinn all déi Milieustudien an zäitgeschichtlech Virgäng, déi sech aus dem Pommerell-Dossier erginn, natierlech onmoosseg spannend. Denke mer mol just un den Tinder vun Anno 1900 an esou Saachen. Spannend war och d'technesch Ëmsetzung. Wann ee sou grouss True Crime Podcasten am Ausland kuckt, do stécht deels eng ganz Redaktioun dohannert, mat Auteuren, Dramaturgen, Realisateuren, Regisseuren, Produzenten a Presentateuren. Mir sinn awer e klengt Team an wann een eisen Ofspann lauschtert kommen ëmmer déi selwecht puer Nimm, mir zwee, du Marc als Produzent, eis Grafikerinnen Mara a Sabina, déi eis all Woch eng nei Illustratioun gemoolt hunn, an e weidere Grafiker, de Chris, deen d'Musek gemaach huet. Mir kënnen awer virun allem eise Kollegen dankbar sinn, déi ëmmer de Kapp hir gehal hunn, wa mir um Podcast geschafft hunn an dofir net oder manner an der Dagesaktualitéit matgehollef hunn. Besonnesch witzeg hunn ech ëmmer fonnt, datt an der Redaktioun all Mënsch stänneg froe komm ass, wéini eise Podcast dann elo komme géif. An datt mir de Kolleege bis zum Schluss zwar ëmmer erëm kleng Detailer aus der Geschicht verroden hunn, awer ni dat Ganzt. Fir et einfach spannend ze halen. Och an der Redaktioun huet also ausser eis keen déi ganz Geschicht kannt. Esouguer d'Zuel vun den Episode war eist klengt Staatsgeheimnis, well et am Laf vun der Geschicht zu all Moment fäerdeg hätt kënne sinn, war et awer net, 23 Joer laang.
Wann een den natierleche Fuerwëtz vu Journaliste kennt, da weess een, datt dat deenen natierlech net gefält. Bei eis am Beruff wëll ëmmer jiddereen direkt alles wëssen. Mir hunn awer den Deckel drop gehalen an de Leit gesot, Ma dat héiert dir an der nächster Episod vu Meng däischter Heemecht, den historeschen True Crime Podcast vum Lëtzebuerger Wort, ëmmer sonndes op Wort-LU an dono op Spotify an Apple Podcast. Dem geschichtlichen Kontext kommt im Podcast ja eine ungeheure Bedeutung zu. Wie sahen eure Recherchen denn aus? Mir hu schonn am August 2023 ugefaangen un de Virbereedungen ze schaffen, deemools just via d'E-Luxemburgensia, dat digitaalt Zeitungsarchiv vun der Nationalbibliothéik. Do hate mir dann och zimmlech séier 32 verschidde Geschichten identifizéiert, wou mir gemengt hunn, datt se interessant wieren, erzielt ze ginn. Mir hunn dozou dann alles wat mir do open source fonnt hunn zesummegepak an doraus jeeweils e klenge Resumé zu Pabeier bruecht. Deemools war d'Idee nach fir an all Episod eng aner Geschicht ze erzielen. Schonn do huet de Pomerel-Fall awer schonn esou erausgestach, dat e predestinéiert war fir als éischt Episod behandelt ze ginn. Mir hate souguer schonn en éischte Skript fir eng Podcast-Episod zum Mord an der Péitruss geschriwwen. Dat war am Dezember 2023. Ma du koum eppes, woumat mir an deem Moment an deem Ausmooss net gerechent haten. Mir hate generell bei den Nationalarchiven ugefrot, ob si zu deene Fäll eppes hätten. An dunn huet sech och eng ganz léif Madamm gemellt, déi gesot huet, si hätt zwou Këschte mat Dokumenter vum Mord um Pommerell.
Dat war natierlech Wahnsinn. Den eigentlechen Dossier war an Usicht eng Këscht, ma déi war voll mat handgeschriwwenen Dokumenter, Fotoen a souguer och Beweismëttel. Där hu mer jo an den Artikelen zum Podcast no an no och online an an der Zeitung gewisen. De kompletten Enquêtendossier geet vun 1906 bis 1930. Dat war sensationell an huet natierlech alles verännert. Mir hunn dunn einfach nach emol bäi Null ugefaangen a vill Zäit mat handgeschriwwenen a guer net esou easy ze entziffernden Dokumenter verbruecht. Mir si och eigentlech keng professionell Podcaster, dat doen ass e Side-Projet, un deem mir einfach ëmmer erëm geschafft hunn, wa grad Zäit a Geleeënheet war. Fir eis ass dat awer och alles nach e Learning by doing. Ech mengen, datt mir lues a lues bäigeléiert hunn, wat een hoffentlech och am Laf vun den Episoden eraushéiert. Besonnesch spannend waren déi ganz Fotoen, Skizzen a Police-Rapporten, déi jo alleguer authentesch waren. A ganz speziell war zum Beispill dat Nuechtnäppech, wat an der Péitruss fonnt gi war. An och dat läit an enger Enveloppe am Dossier. Ech hat do am éischte Moment gemengt, et wiere weider Fotoen, mä et huet sech iergendwéi komesch ugefillt. Dunn hunn ech d'Enveloppe ganz virsiichteg opgemaach an do war et dann eben e stoftent Nuechtnappech. Do hu mir fir d'éischt emol gerätselt, wat et domat op sech hätt. Et loung nom Läichefond an der Péitruss an et hätt kënnen e Spurenträger sinn. D'Fotoen dovunner gesitt der beispillsweis am online Begleettext zur véierter Episod.
Am Dossier huet sech och nach eppes anescht gewisen, Den Androck, deen an der Press vermëttelt gouf, d'Police géing kaum vill Gescheits an der Enquête ëmrappen a quasi waarde bis hinnen de Mäerder an de Grapp fält, dat huet awer net der Realitéit entsprach. Et gouf enorm vill ënnerholl fir de Mord opzeklären. E gutt Beispill fir ze weisen, wéi wäit dat deemools gaangen ass, ass den doudege Mupp um Bourbons-Plateau. Dee war jo kuerz nom Pommerell-Mord do fonnt ginn. Vun deem Mupp gouf dann och eng Autopsie gemaach, fir no Zesummenhäng ze sichen. Was hat die ergeben?
En ass mat Arsen vergëft ginn an d'Enquêteure sinn dovunner ausgaangen, datt deen express dohinner geluecht gouf, fir si ze veräppelen. Och spannend ze gesinn ass, wéi d'Press deemools geschafft huet, wéi eng Zeitung eppes geschriwwen huet an déi aner Zeitungen déi selwecht Bullet den Dag drop probéiert hunn, mat hirer eegener Zooss weiderzedréien.
Interessant ass och de Wee vun de Sourcen no ze verfolgen. Mir hu souwuel den Enquêtendossier wéi och d'Presseartikel gekuckt. An heiansdo mierkt een, datt d'Source ganz no um Dossier war. Do gesäit et esou aus, wéi wa wuel deen een oder anere Gendaarm oder Polizist heemlech an den Enquêtendossier kucke war an du mat deem, wat en do gesinn huet, d'Press gefiddert huet.

An et ass och ganz speziell, wéi d'Press deemools mat Rumeuren ëmgaangen ass. Déi hunn eis deemoleg Journalistekolleegen nawell ganz gäre matgeholl an dobäi awer ëmmer erëm probéiert, sech e seriöen Ustréch ze ginn. Fir datt dat net ze vill opfält, hu se sech dann alles e bësse méi vag gehalen. Do koumen dann och ëmmer ganz vill Non-dits'en an d'Spill, also Saachen, déi an den Artikele just ugedeit goufen, awer ganz bewosst net ausgeschwat. Das Nichtgesagte also. Apropos, wo kommt denn eigentlich der Name des Podcast her? Lëtzebuerg ass kee Marieland an deem näischt geschitt. Lëtzebuerg huet eng richteg däischter Traditioun an feelt net u makaberen an düstere Geschichten, woure Geschichten. Et héiert een ëmmer, datt alles haut vill méi schlëmm wier wéi fréier. Ma dat ass awer net esou. D'Gare war schonn ëmmer anescht, de Grondprison war schonn ëmmer iwwerfëllt an d'Mordrate war fréier definitiv vill méi héich wéi haut. Et ass just d'Populatioun, déi an Tëschenzäit däitlech méi grouss ginn ass. Dat mécht den Ënnerscheed, méi Leit, méi Fäll. Ech si lo zënter 26 Joer am Journalismus an ech hu mech zënter 20 Joer staark op Kriminalitéitsthemen a Faits divers fokusséiert. Datt Lëtzebuerg keng Insel ass, ass kee Geheimnis. Ma léift Leit, loosst iech gesot sinn, eis Heemecht huet eng wierklech däischter Vergaangenheet. Und wie sieht's aus? Werden wir in Zukunft noch mehr von dieser deichter Vergangenheet zu hören bekommen? A sou wéi et elo ausgesäit, kënne mer eis drop freeën, fir 2025 un enger zweeter Staffel ze schaffen. Ma dat héiert Dir dann an der zweeter Saison vu Meng däischter Heemecht, den historeschen True Crime Podcast vum Lëtzebuerger Wort. Dee Podcast, deen iech weist, wéi däischter eis Heemecht wierklech ass. Halt, Stopp, do ass nach eppes! Elo ass et un iech. Weist eis äert detektivescht Gespier, erzielt eis vun ärem Bauchgefill, versetzt iech an d'Roll vum Untersuchungsriichter Georges Faber a sot eis, Wee mengt dir, dat de Mäerder vum Frantz Pommerel ass? A weider ginn et Piste, wou dir der Meenung sidd, datt déi méi Opmierksamkeet an der Enquête verdéngt hätten. Schreift eis et per Email op locales@wort.lu Locales mat K a mam Betreff Meng däischter Heemecht a vergiesst net, eis am Detail z'erzielen, wéi Dir zu Ärer Konklusioun komm sidd. Voilà, Amélie, an elo eng leschte Kéier eisen Ofspann fir dës Saison. Meng däischter Heemecht ass en historeschen True-Crime-Podcast vum Lëtzebuerger Wort. D'Redaktioun an d'Moderatioun se vum Steve Rëmesch a Sabrina Backes, d'Produktioun, den Audioschnëtt a Sounddesign vum Marc Blasius, zousätzlech Spriecher,